Nos ta ya na splikashon manera esnan ta mira hopi profundo riba e tema aki. Awor aki nan ta bin sinta na mes aki nan pa preguntanan. Nos tin dos mic den sala kaminda hendenan den publico por bai hasi pregunta. Anto Ya ku e ministernan no ta ei pa sinta na mesa, e ta bira preguntanan di nos hende na mes i nos tin dos number di telefòn ku ta ku hende por yama anto duna nan pregunta Un dje numbernan ta, seis, ocho, shete, sinku, dos, tres, tres. Na mi ripitié, seis, ocho, shete, sinku, dos, tres, tres. Anto otro number ta, sinku, dos, sero, sero, sinku, shete, unu. Sinku, dos, sero, sero, sinku, shete, unu. E persona ku tuma bo yamada ta skibi e pregunta, anto mi ta ñel, anto nos ta puntr'é alí den sala kidan.

Si bo tin pregunta cana bay na mic. Good nochi presentenan tur. Mi nomber ta Edwin Francesca anto mi kier a yama un bon bini y pidi un fuerte aplauso

Tambe mi keda pidi un fuerte aplauso pa señora Doctora Moses, Doctora, e no ta ei? E tabata e unico, mi ta kere cu señor Doctor Whiteman na cas tambe por ta scucha el e for di mi palabranan. Unico den e cantidad di parlamentarionan cu a tuma decision di bisa Yes na Fluoride na Kòrsou ku tabata presente. Tòg tabata bale la pena pa dun'ele tòg un aplauso pasobra el a meresé esei. Señora Moses, bo ta skuchá mi? Danki. I pa señor Whiteman na kas, yamber ku mi tin ku bisa esaki, tabata ta bale la pena pa bo ta presente pa bo tuma tambe tuma nota di tur lokual ku a wòrdu papiá awe, pasobra ta un enseñansa mas. Mi tambe ta parti di Floriday di di e komishon di floridashon aki na Kòrsou. Anti-fluoridation. Tur loke mi kier a puntra ta esaki, ta lo siguiente, Ta berdad si por si acaso un mama na estado anto cu e perde un yu no naci ainda, e por tin problema y consecuencia door di bebemento di awa?

Peterson, ta sintá. Si akaso resultá ku no por saka e venenu aki, maldita venenu aki for di den awa di pa e siudadano, ki posibilidat tini i kiko lo por hasi? Mené Matres dilanti, no ta permití bou di nos leinan ku bo ta. tuma medidanan ku ta tacha bo integridat di bo persona, di bo kurpa, anto sin un base legal, sin un lei formal. Anto na e momento ku bo un gobièrnu òf un produktor di awa hasi el e tòg, e ta kometé un infrakshon riba bo derecho, anto manera mi trese dilanti tambe, Nos tin e sistema den nos leinan ku bo no por usa un lei pa un otro meta pa kua e lei ta duna. Anto den kaso ki e lei aki no ta duna pa duna hende remedi etc. Òf produktonan pa hasi nan chentenan duru. Dus mi ta kere ku meskos sosodé na shete tres na Hulanda, por ehempel shete tres, Aki nan tambe lo bo mester por bai un korte, nan lo laga un korte prohibí tantu gobièrnu i òf a kolèktra di añadí fluor, ku no te pa pa evitá ku awa ta di mal kalidat, pa prohibí e gobièrnu òf a kolèktra pa añadí fluor na awa di bebe na Kòrsou. Oke, muchu muchu danki. Bòrdi. Dòkter Moses, danki ku bo a bini. Mi ta apresiá.

Hopi pregunta. Oke, laga nos ban pone den sala por aki. Nos ta bai holando primer? Oke, meneer.

Oh ok ok. Bonochi, mi nomber ta George Benning Curiel y mi ta kere cu mayoria di hende conoce mi como presentador di nos programa di nos fundacion, Fundacion Come Salud, Pensa Salud, Biba Salud, y nos programa tur simana television den cual nos ta duna informacion y promove y nos programa ta cominsa semper cu Mi Salud, Bo Salud, Nos Salud. Salú. Anto nos a promové durante di e último diesdos añanan akí kontinuamente bebementu di awa i ta den e kategoria ei mi ta akí awe nochi. Mi no ta akí pa sostené niun organisashon kontra fluoride, mi no ta akí den niun otro funshon, ma mi ta akí komo un siudadano, komo un yu di Kòrsou, pasobra e kos akí no ta di niun komishon, shona. E kos aki ta di nos kada un i nos tur mester lanta para i sa dikon i pakiko nos ta bebe awa ku tin un supstansia aden ku ta dañoso pa nos kurpa. I ta p'esei mi ta aki awe i mi tin dos pregunta, unu pa Rudolf i e otro pa Profèser Bonnet. Esun pa Rudolf ta algu ku mi a wòrdu ataká kuné Antes di ta hecho cu mi ta sostene un homber cu tin un agenda scondí pasobra e ta trahando na un fabrica di awa cu tin cum'e produci awa pa ki poco dia nos tur bebe awa na boter y mi ke un mi ke un contesta franco y honesto di Rudolph si e agenda ey t'ey anto ta cua ta e fabrica di awa cu nos por spera di dje. E di dos pregunta ku mi tin ta pa Professor. Professor I'm very glad you're here today and I want you to mention me and our people if there is one reason that the human body regards fluoride if there is one thing that fluoride is good for the human health.

Personanan ku konosé mi sa ku ora mi papia un kos, ta esei mi ta papia, anto esei mi kimen, anto ta e direkshon ei mi ta bai. Mi ta draiba kamera tambe, esun stream tambe, streaming tambe, pa tur kos ta bon kla. Ami, Rudolf de Wit, no ta afiliá na niun kompania di awa Mi no ta bai lanta niun otro kompania di awa, mi no ta interesá den esei. Pero, si kalke un di bosnan tin e informashon ku mi ta sinta akinan ku mi a presentá algu ku mi a gaña, por fabor no tres'é serka mi. Publik'é. Publik'é, por fabor. Ami lo no tin kara pa sinta wak bosnan of topa bosnan riba brug anto kuminda bosnan, si e kos ei ta bèrdat. Mi por bisa bo onestamente, anto mi ta asina orguyoso ku mi por bisa esei, mi no ta afuiá niun kaminda, niun fábrika. Sí, mi ta duna sosten na tur hende, tur fabrika, tur produktonan saludabel pa nos pueblo. Sí, mi ta duna nan sosten. Sí, sí, bo ta mira mi den harmonia, pero mi no tin akshon ei den nan. Mi stima e produktonan ku nan. Sí, bo ta mira mi na Custerstreden ku honor, pasobra mi ta bai kumpra mi awa i nan. Sí, bo ta mirá mi den otro kompanianan, pero laga nan bisa bo, pasobra si ta asina ku mi ta haña algu di nan, nan tin mi nunda e ta hasi doló i nan por skuize ki ora ku nan ke. I p'esei mi ta bisa nan abiertamente, Hasié Bin dilanti anto mustra cu en berdad mi tin accion of bis'e pueblo berdad. Pueblo, mi stima bo mucho y mi ta hincando mucho tempo den e berdad aki, anto esey ta mi lucha pa bosnan. Mi ke un Corsou hopi hopi mas salud cu e ta awor aki.

We need our old people, the the indigenous peoples. If you ask them, they go to they go to their elders, they go to their elders. And please, don't give up and play golf in Florida, the elders please give us your wisdom. I'm sorry I go on. E parti e parti di e locual señora a puntra wori mi ta kere nos mi ta bay conteste den e ultimo ronde toch señor de de Jong? Dus mi no ta bay conteste awor aki pasobra nos tin plan pero djis aki mi ta conteste. Mi tin mi tin un mensahe ku bin di hospital di Dina Veres ku el a volge kompletu hunto ku e ta haña un hopi bon kiko abo ta hasiendo Rudolf. Si si si mi tin mas di bisa algu mi ta sinta akinan hunto mi ta mira por ehemplo nos sa ku den nos parlamento nos tin binti sinku mie binti un miembro Anto mi ta mira e stulnan ki ku nan nòmbernan skibí, ami no ta kere ku tin miembro di parlamento ku sa di bèrdat kiko ta fluor, kiko ta su benefisionan, kiko no ta su benefisionan, kiko ta e kosnan maligno di dje. Anto mi ta bisa seriamente entre dianan kiko e resultá hopi na Kòrsou tambe, ku bo ta mira ku e hendenan ki tin yun tiki interes pa eduká nan mes pa wak interes di e pueblo aki mes. Ta increibel ta increibel cu bo ta bo ta mira un minister di salubridad cu lo mester sa mijo cu sikier e por a bin sinta aki nan anto habri su mente in tiki anto tende kiko ta biba den mundu aki. Anto ami no por komprondé ku ta e direkshon aki e hendenan ki ke pa nos pais bai. Mi tin ku bista si ku mi a mira kuater parlamentario, entre otro señor Koeiman, señora Moses, señor Schotte anto ku señora Jacinta Constancia. Pero e ta kompletamente e hendenan aki ami no ta komprondé kiko nan ta kere nan ta bai hasi riba e pais aki. Mi ta kere ku pueblo mester lanta

of that e fluoride e so harmful and damage for the human body for the mind and for the for the body et self why it keep putting why they keep putting e in the water that's one and second if if this ting of fluoride are not connected to the UN agenda twenty one

So that's what might be happening here. Thank you. Señor Schotten. Bo noche. Na prome luga, Rudolph, mi ta contento cu na dos mil diesun nos abri portanan di gobierno, Pa e Comision Anti Florida a drenta bin paden. Mi sa cu e lucha no a cumisa na dos mil diesun. Bosan tabata bezig long time prome cu esey. Pero mi sa tambe cu niun gobierno, prome cu Gabinete Schotten, no a duna oido na e problematica aki. Locual mi ta lamenta, y mi lo sigui lamenta, ta Ku e inestabilidat polítiko ku nos ta biba den e demokrasia aki ta permití ku desishonnan tumá dor di ku un gobièrnu ta kai siguiente dia ta wòrdu kambiá. Un desishon a wòrdu tumá i mi sa ku bo no tabata ta satisfecho kuné. Bo tabata ke sero miligram den e awa. I m'a spliká bo ku gobièrnu ta wòrdu konsehá pasobra esun ku bo bisa mi den e sala aki kiko bo tin ku studia pa bo hèndel tur materia ku ta toka na un parlamentario òf un minister, mi ta kere nos tur ta bai studia kos ei, anto ei no ta eksistí. Pasó awe bo ta trata ku leinan di Salubridad, mañan bo ta trata cu leynan financiero, anto bo ta laga bo mes wordo conseha door di e kuater mil empleado publiconan cu tin e experticio den e departamento consehabo. Y ma bisa bo, GGD a manda un advies pa Minister en aquel entonces di Salubridad Publico, señora Jacinta Constancia cu awe ta un parlamentario, bisande, Cu lamentablemente nos no tin un onderzoek cu ta indica nos den nos pais cuantu hende realmente tin necesidad di Florida. Anto nos a tuma un decision. Uno, baha e gehalte den cada liter di un punto sinku miligram bay pa sero punto sinku miligram. Cu otro un decision mara na dje simultaneamente. E onderzoek ta start inmediatamente.

Y locual a wordo bisa ta cu no hace onderzoek, pero no ke hace onderzoek tampoco, anto bay cu e rapport bieu di añanan noventa indicando cu tin indicacion cu noventa y cuatro por ciento di nos pais tin caries, anto p'esey mester sigui duna floride den e awa. Anto de paso cambia decision di Gabinete Schotten bay di cero punto cinco miligram back na un punto cinco miligram. Well, I don't have a question, Mister Paul Conant and Madam Conant, I have a statement. Despues ku mi ta tende awe lokual Paul Conant, Professor, ta trese dilanti, shonnan, ami no ta bebe awa di Aqualectra mas. Sorry. Mi tin un yu dos dia di edat, dos dia di edat, dos dia di edat. I have a born, new born, two days old. I won't drink a collector's water. I'm sorry. Pa mas tantu ku mi stima un kompania di mi pueblo, Shonan sorry. Ex Prome Minister, Parlamentario, bosan ke duna mi kua titulo ku bosan ke, Suidadano Gerrit Francisco Schotten awe, Un bia mas, anto mi sa, e diskushon ta bai bira awaki, abo por kumpra awa. No, no ta esei ta e diskushon. Pasobra si mi sa, mi tambi ta skòt, mi sa kiko ta bini despues. Sòri, shownan. Despues di tende Professor Paul Connet, mi no por bebe awa ei, pasobra e sirkunstansha ku nos ta bibando den dje, anto mi ta bolbe ripití, Rudolph de Wit, Mi ta kontentu di abri porta di Palasio di Gobièrnu pa Komishon Anti Florida a drenta i papia ku su gobièrnu. Paso esei ta mi deber. Maginá bo si e porta di un gobièrnu ta será pa su pueblo. Anto esei ta lokual ta sosodiendo na e momentunan aki. No tin oido na algu ku ta un problema serio den nos pais. Nos a yama un reunion publico riba e topico aki. Nos a yama un reunion publico, señor Rudolph de Wet. Bo sa kiko e resultado tabata ta. E resultado ta cu un mocion di Parlamento. Señor Soto, lo cu nos tin den nos cortico ta nos dia mas pregunta. E resultado di un reunion publico tabata ta cu un mayoria den Parlamento a aproba e decision di Gobierno pa aumenta e. Fluoridering e dosis di floride den produccion di awa pa cada liter na un punto sinku miligram. Anto awe, Professor, Rudolph, Chester, before you guys leave, send a practical solution to the people that will decide the same I am deciding from today and the future till Fluoride, it's outside of our production and distribution of our local water. Duna nan un solucion practico, aworati mi ta papia cu Chester, segun mi, si mi cumpra locual mi ta bebe na awa di Aqualectra, segun mi e awa den botter ta mas barata, pasobra de paso nan ta traha un cube di awa pa tres florin. Ku trinta i shete sèn, anto nan ta bende noce pa dies tres florin ku trinta i shete sèn. Si bo saka e kalkulo ei, por ta e awa kumprá den bòter ta asta mas barata ku bebé esun ku a kolèkta ta manda via di e pipa ku por sierto tin un lekashi di entre binti sinku pa binti seis por shento promé ke sali for di nos kranchi. Ami ta stop di bebe awa awe, pero mi ta kere ta bosan deber awe, Rudolf, pa manda un mensahe pa pueblo di Kòrsou kua ta e solushon práktiko si nan tambe yega na e desishon ei. Danki. E práktiko solushon. E práktiko solushon could be exactly what they did in the Netherlands before they stopped fluoridation and that was to lay on a separate pipe. You could take a pipe

Mi ta stens riba bo ku bo ta bin trese e kambio pa nos. Danki. Practical solution I do not have a practical solution other than what I just said, you can

Son. Ok. Nos tin siñal di pregunta di telefon ku nos no por tuma mas for di hendenan ku ta yama, i asina mes nos no por bai kontestá tur. Dus mi ta bai duna manera aki e chèns di punti pregunta. Ok. Bunochi. Mi nòmber ta Dòkter Marug. First of all, your picture in Ugly Five, you showed four pictures. To my knowledge, two of them are called Amelogenesis Imperfecta,

We love Jay. We love Jay. Ok, Flamester Peterson. Tin un manera komo nos por demanda gobièrnu pa saka e florida for di nos awanan via Nashona Uní i nos leinan? Ya, en básikamente no tin un base hurídiko pa tin florida den den awa na Kòrsou, dus bo por bo por oblig'é, bo por laga un korte oblig'é di hasi esei. Ande esei ta esun di mas efektivo, mas rápido tambe. Pero, ya, kinan bo ta mira cu e parlamentario no a presenta, dus nan, nan por traha un ley haci e tosi nan ke, pero e problema cu ami tin, anto mi a tende e professor bisa tambe, e, no ta por nada tin fluorida den awa, mester tin un interes tras dje coy, anto esey ta loke bo tin cu tackle mi ta kere tambe, anto eynan bo ta pare. Ok. Ehm, e futbol de water.